I ta duna palabra na señor Mercelina. Danki señora presidente. Tumando nota cu nos ta bay atende un di e tratadonan mas despues di por a splica y un bes mas di nobo sigur riba e cuadro aki nos ta bay atendiendo cu esun di San Marino. Anto e ta e ta trese tambe. Laga nos bisa rekuerdonan di e trabounan ku ta ser asi. Anto ku bo wak i analisá for di e punto di bista ku nos ta yegando setenta aña di statüt di e di e grondwet di mas importante di e Reino aki, Postur ku ta protehá tur hulandes ongeag di unda nan ta, ku nan ta hulandes oropeo òf hulandes karibense, ta statüt, ta e kuadro ku ta duna nos e defensa. Anto danki na e e laga nos bisa e insentiva i e proefschrift di doktor ku ta e. Autor, Laga nos bisa casi den e cuadro aki di e banda di nos aki pa defende nos autonomia. Anto, ora mi tuma nota di atrobe e proceso di con cos ta cana cu un Rijkswet asina aki, caminda cu nos ta atende y nos a pidi pa medio di e peticion cu nos a haci cu nos Prome tambe tabata un novum den Tweede Kamer ku a entrega un moshon. Anto mi ta lesa esaki pasobra bo ta mira un bes mas den e kuadro ei. Anto mi mi a asta kana pasobra e dia ei mi a bai asta e stemmingslijst. Anto akinan bo ta mira e definitivo stemmingslijst ku mi a haña di e Voorzitter, Mister Maarten Bosma. ku su firma ku e ta gradisí mi mi presensia, anto mi sa ku esei atrobe den e komunidat aki poko ta komprondé i mira e prosesonan kon pasobra kada un Parlamento ta atendé diferente pero bo ta mira esaki ta e Maarten Bosma di PVV ku ta voorzitter di Tweede Kamer. Anto ta manda e stemmingslijst, e definitivo stemmingslijst, pa mi persona pasobra nos ta presente einan pa prome bia den historia cu a entrega un mocion di di Tweede Kamer. Anto bo ta mira con al final e mes un gruponan di e coalicion actual fo'i dje tempo ei cinco tabata tin un regeerakkoord ainda, ki direccionnan ta bayendo? Despues lokual ku nos ta mira ku ta pasando awor aki ta p'esei Raad van State ku su spontaan advis ta bisa duidelek ku nos mester di hende kompetente pa komprondé e proseso aki. Anto lamentablemente mi ta kere den e proseso aki nos no tin eseinan awor aki pero ku tempu nos lo mira kon nos ta hasi esaki pasobra e komunidat aki tin ku komprondé ku e hendenan ku nan skohe Mester por representa nan digno. Mester por haci paso tin mucho hende latino den e pais aki pa nos por laga ken cu ta haci kico ta cune. Paso si no sigui mira e direccion cu nos ta bayendo aki y e forma cu dor cu otronan sinta na otro banda di la oceano cu. Tin poko konosementu di statüt, nos lo hinka nos mes den peliger i nos lo bai dònsend de verdúmenes. Anto e tipo di kosnan ei doktor tabata kier a evitá. E dia ei nos moshon tabata ta bisa lo siguiente.

passende wijze en zonder onnodige belemmeringen worden geratificeerd en gaat over tot de orde van de dag. Dus cu e motion aki nos a pidi pa respeta e autonomia fiscal di nos pais. Anto nos ta tuma nota cu awor aki den e proceso cu San Marino esey no ta sosode. Pasobra ya caba e proceso ta. Casta, bo ta bisa, casi termina, te na momento cu bo a het goedkeuring final, pero ya caba tur proceso cu a bin ta cana, a cana e caminda manera mester ta, y bo ta tuma nota cu den e mesun proceso y mi ta y mi ta bay splica y mi ta purba comprende y ta pesey algun pregunta lo bini den e caso aki pa sigur. Contesta di Rijksministerraad, des Koninkrijksregering, pa nos por pa nos por mira con nos ta atendiendo den e proceso aki. Anto sperando cu lo yega na un vooral pa e e topico compleho pasobra un tratado no ta asina sin mas den un lunes lo wordo asi. E tin años den e proceso anto cu. Berdad, nos tin Malta cu a sali na prome, pasobra nos tabata tin Noruega, nos a perdele. Nos ta, nos tin Malta cu nos mes tabata den e proceso caminda cu a ratifica esaki, pero awor aki nos tin San Marino, tin Surinam nan caminda, bo tin ainda. otro paisnan mas entre otro mi sa ku bo tin Barbados dus tin henter e team ku ta trahando riba esaki ku dòkter Germaine Request pero mi ta kere ku ta esensial ku nos tin ku komprondé si ku un moshon asina aki mester a pasa paso ora bo wak e ròl i tambe e apresiatsi di e e e tempu ei, anto einan nos ta nos ta pone ègt énfasis di e tempu ei, e Statssekretaris di Fiskale Zaken ku ta ku ta tin un komprendementu imensamente ku awe ta funshonando den IMF, Bo ta mira cu e Staatssecretaris nobo cu tin awe ta Señor Etzenga, cu tabata unu cu a bay contra di nos autonomia fiscal. Des ki cuadro di confiansa nos tin cu esaki ta sali na defensa pa nos pais cu tambe ta desea di traha y, laga nos bisa, carga su autonomia lo mas miho cu ta posibel? Pasobra ta imposibel.

Ta bin ku un moshon. Den tur e moshonnan ku ta tin, nos ta pone atenshon riba unu ku básikamente nos sa ku ta, laga nos bisa, buskando pa por haña relevansia polítiko i mesun kos e dos debatenan ku tabata tin den Tweede Kamer siman pasá riba e kuadro di begroting, presupuesto, di Koninkrèksrelasies kon Hendenan ta hasi manera e ta promé bia, anto Señor Van Haasen nos tur sa i nos tur por kòrda ku ta e persona ku no tabata tin ni konosementu di kiko nos Banko Sentral ta kome i bebe di dje. Pasobra ta el e esun ku a hasi pregunta e tempu ei na Señor Brownbill riba e kuadro den den IPCO. Riba e proseso ke men ta un hende ku no tin konosementu di bo islanan, ni maske kuantu ku el a bishitá, ni maske kuantu ku el a hasi esaki, e no tin un konosementu ekn pakiko ora ku e ta djisi ripití kosnan ku den pasado su partido tin oposishon. Anto nos mester mira ku all politics is local, pasobra ta e mesun kos ta sosodé akinan tambe, pasobra ta ku hende nos ta deal. Anto, ta poko tin hendenan ku por komprondé e forsa di kon dualismo ta importante. Paso, si bo keda drei riba e kuadro monista, lo bo no trese kambio pa bo pais. Anto, úniko kos ku lo bo hasi ta rubber stamp. Anto, pueblo mester ta konsiente ku bo no mester di hendenan rubber stamp pa bo por hiba desaroyo den bo pais. Anto, ora bo mira esaki, ta p'esei, anto nos ta papia foral riba e kuadro ku nos tin e e tratado aki, dus e verdrag ta e tratado, mi ta kere ku ta importante pa nos por komprondé. Un bes mas, nto splika na e komunidat, ta p'esei mi ta sigui ku algun pregunta èkstra den e kuadro aki di e dubele belasting voorkomen, kon e tratado aki huntu ku San Marino ta yuda pa ku e belastingplichtigenan na Kòrsou por laga nos bisa. Kita e dubelbelasting ku nan mester paga for di nan ganashi. Kon nos tin mira esaki? Kuantu ta e hendenan ku tin interes i ta mustra interes riba e kuadro aki? Alabes, mi ta kere ku mester tin afspraknan ku ta hopi duidelik pasobra dor ku e tratado ta un kos kòrtiku, ta simplemente. Bo ta konsiderá dos página, anto bo tin ku komprondé kua ta e spesifika afspraaknan ke men kua e afspraaknan ku a traha ku San Marino den e kuadro aki pa por trese un un uitwisseling efektivo di informashon bou di Kòrsou ku San Marino pa evitá belastingontduiking en ontwijking. Su cita ta sumamente interesante. Pa mañan bo a haya niun hende su nomber den niun tipo di papers nobo cu ta bini, ke bay ni di Panama, ni di San Marino, ni di Malta, niun dje tipo di cosnan ey, pasobra e daño cu e ta haci na e imagen di bo pais ta mucho grandi, apesar cu bo pais kisas no ta compronde ki impacto esey tin ainda na dje. Pero hay un dia. Ai un dia nos lo mira. Dus voral riba e kuadro ei pa kon nos por hasi kontra di esei. E impakto ku e tratado aki tin, kiko ta e impakto ku nos ta spera? Dus e verwachtte impakt riba e tratado voral pa ku e kuadronan ekonómiko di Kòrsou i San Marino anto sigur riba e kuadro di investeringen ku handel, ke men invershonnan ku handel. Mi ke sa ku ta importante tambe riba e e matschappelijke belang, dus nos ta mira e interes di komunidat riba e kuadro di transparans transparensia ku eerlijkheid. Pasobra mi no ta laga e preguntanan aki bin di Tweede Kamer, anto kaminda ku mi mes no ta sòrt di hasi nan, pasobra esei ta parti di nos trabou komo parlamento di kontrolá gobièrnu i sòru pa bo por semper salbaguardiá e esensia esensial ku ta transparensia i onestidat. Des kon e tratado aki ta yuda pa voral ku e bevordering van transparansi en eerlijkheid den e sistema di belasting? E moral di belasting kon nos ta yuda ku esaki pa Kòrsou i San Marino? So mañana nos no ta verwagt cu despues di cinco aña tambe tin kwijtschelding pa tur hende cu e compania cu ta bini den San Marino bin haci negoshi cu nos pais. Dus bo ta spera pasobra bo ta perde tur e cosnan ey. Ta ganancia pa bo pueblo. Dus tur e cosnan ey lo bo perde. En todo caso si bo keda kere cu e tipo di moralnan aki anto bo tin cu mira cu tog nos sistema ta unu cu ta transparente y honesto. Kon tambe e tratado aki ta kumpli ku e internashonal normanan. Dus, pasobra mi sa kaba pero ta importante pa hasi e preguntanan aki pa nos por komprondé e proseso. Dus kon nos ta voldut na e internashonal normen en standaarden di e belastingovereenkomsten riba proseso ku nos ta kana pa mañan niun. Un Tweede Kamerlid mester kuestioná i kere ku nos no a kana e proseso korekto, pasobra mi sa ku nos ta usa, Emily, e proseso ei pa nos por haña mas tratado i por yuda di tin un belastingnetwerk, mesun kos ku e investigashon amplio proeskrif tambe di dokter Request riba e proseso aki. Anto nos ta rekomendá sigur foral tur e Rijksvertegenwoordigersnan den terreino. Palece pa indaga den dje i pa nan por haña mas informacion. E otro cuadro ta e Belastingontduiking tegengaan. Con nos ta mira cu e implementacion di e tratado aki ta yuda pa nos por bay contra di belastingontduiking pero tambe ontwijking na Corsou. Pasobra ta importante pa nos por mira e cuadro aki. E den e proseso ei mesun kos nos ke sa e impakto ku nos tin, laga nos menshoná algun ekonomiske voordelennan ku ta konkreto, dus bentahanan ekonomiko konkreto ku nos ta spera ku e tratado aki. Kua ta e. Efectonan negativo cu nos por haya eventual cu nos por mira riba e cuadro aki vooral riba e gebied di belastinginkomsten, con nos ta mira cu e tratado aki ta respeta e belastingautonomie di Corsou, ta importante. Den e kuadro di kompartimentu di informashon, anto riba e proseso aki mi no sa ki impakto e echo ku nos Minister di Hustisia ta sali for di JVO pa ku e privacy wetgeving su proseso, pero awor ki nos ta den e mesun tratado aki, esnan ku ta lese i komprondé ta mira ku tin uitwisseling van informatie ku San Marino. San Marino tambe ta konsiderá un paraiso. Mesun kos ku Hulanda ta un tipo di paraíso, mesun kos ku nan ta konsiderá nos un paraíso, nos ta pende aki di belastingparadijs, bo tin ku mira ku tin kiko nos ta waarborg den e proseso aki pa ku e privacy di nos belastingplichtigen na Kòrsou, anto kon nos ta protegá esaki den e kuadro di kompartimentu di informashon ku San Marino. Kon nos ta laga nos bisa sigur voorkom, evitá, ku e kambionan, e uitwisselingnan di informashon aki di onevenredig belastend den e kuadro aki sigur di kompanianan di Kòrsou i siudadanonan ta wòrdu afektá? Ta importante pa nos por mira esaki riba e kuadro di implementacion cu handhaving. Ta importante tambe pa nos por mira kico Gobierno mes tambe ta sor di haci pa cu e tratado aki den kuadro di implementacion cu handhaving. Cua ta e medionan cu nos ta pone beschikbaar pa ku por kontrolá i tambe hasi insentivá, pasobra hopi bia nan ta bisa ta masha poko hende ta probechá di e tratadonan aki i ta p'esei despues di poko tempu bo ta tende ku nan no ta keda ku nos den e proseso aki i lamentablemente despues ku nos ta antias el a bira nos nos no ta antias el a bira ménos antrekkelijk pa nos por sigui hasi esei anto e trabou duru ku e ekipo aki ta hasiendo nos tin ku sòru di. reconoce y vooral con nos ta mira e trahamentu cu e laga nos bisa e samenwerking cu e autoridad nan di San Marino con esaki ta wordo organisa, dus bo tin cu mira sigur. den e proseso aki, kon importante esaki ta, kon nos ta mira esaki en todo kaso den su funshonamentu. E mesun kos mi ke por fabor pidi pa na momentu ku. a trata e wetsvoorstel aki den Tweede Kamer, nan ta skibi na splikashon di e e goedkeuring pa e wetsvoorstel, pasobra aina ta den voorbereiding, nan ta bisa, Dit verdrag regelt afspraken tussen Nederland ten behoeve van Curaçao en San Marino. Mi ke pa pidi pa rectifica esaki. want dit verdrag regelt afspraken tussen het Koninkrijk der Nederlanden ten behoeve van Curaçao. Dus por fabor manda pidi un rectificacion di Tweede Kamer mesora riba e proceso paso esaki ta trece confusion pa hende por cana kere cu ta simplemente paso ta Nederland ta soru pa e no ta Koninkrijk der Nederlanden anto esey Den e kuadro ei e pais Kòrsou ta hasi uso di e proseso ku nos ta den un reino, ku nos tin un konstelashon muchu mas grandi, pa nos por duna pa medio di tratadonan ku ta yuda amplia nos outonomia fiskal e proseso aki. Ku esaki mi ta terminá mi kontribushon, anto nos ta spera e verslòg di ku ta bai pa Staten-General na Hulanda pa tratamentu. di San Marino. Danki, señor presidente. Danki, señor Mercedina. Mi ta pasa palabra.